זיבן הונדערט? זיבן טויזנט? און מיין וואו א און מיין טראכט ברייט דער איד וואו א טראכט ברייט און אויב דער עולם האט גוטע סעדזשעשאנס לייק וואס אזוי מען קען זיך נאך מער צושטעלן צום עולם אדרבה קומט אריין קלאר. ביסטו גענדיגט די פאריגע מאל? וואו? אזוי קומטס אריין קלאר, יא, קומטס אריין קלאר. סאו, הער וואס יוסף זאגט. לאמיר הערן.
מיין טאטע איז א חסיד און גייט אסאך צו א געוויסע משפיע. יא, א געוויסע משפיע. איינער פון די מש. יא, היינט איז א דור פון משפיעים. ס'איז דא, ס'איז דא רעבעס און חסידות'ע קהילות קרייזן, און אויך די משפיעים וואס, כ'מיין אז אפטמאל האבן זיי נישט דווקא קיין מוסדות מיט קיין. אז אזוי ווי א מורה דרך און עס איז א קבוצה וואס האט א געוויסע קו א געוויסע מהלך, סאו אז מיין טאטע גייט צו איין אזא משפיע און מיך ציט עס נישט אזוי שטארק, נישט וועגן די לעוועל פון פרומקייט אדער וועגן עפעס אנדערש, איך ווייס נישט, מיין נפש ציט צו א צווייטן, לאמיר זאגן מיין טאטע גייט צו משפיע א', איך האב זייער ליב משפיע ב', ס'איז אויך די זעלבע דרגה, איז אויך אזוי ווי מען זאגט מעין סטרים א היימישע.

סאו, מיין שאלה איז, וואס קען איך טון אין אזא פאל? די שאלה איז אריין געקומען פון א נײַנצן יעריגע בחור. סאו, ער זאגט עפעס אזוי ווי זיי ווילן אז איך זאל ליב האבן דעם משפיע, דער משפיע א' צו וועם די עלטערן גייען, זיי ווילן איך זאל מיטגיין מיט זיי שפילן כדורגל, זיי גייען צו אים אויף שבתים, און זיין שאלה איז וואס ער זאל טון. קיצור, ס'איז אויף ילמדני רבינו קודם אויף די שאלה. צו איך וואלט איך גיי געסן, איך ווייס נישט צו, איך גיי ממש געסן אז אז יענער קען זיך אן עצה געבן, לאמיר זאגן יא, אבער ס'איז אויב ס'איז נישט געשמאק. וויאזוי האו דאז איט לוק לייק זיי זאלן זיך עצה געבן? די עצה געבן זעט אויס ווי ביי איין ברירה וועלן די עלטערן מסכים זיין, ביי איין ברירה צו בדיעבד אז ער זאל גיין צום משפיע בית, אבער עס איז, זיי ווילן עס עכט נישט, זיי ווילן, איך ווייס נישט צו זיי ווילן אז ער ווערט נישט יענעם, ווי זיי ווילן אז זייער שטארק אז ער זאל מיטגיין מיט זיי, און זיי מיטפארן און יא גיין צו דעם משפיע א', מיטגיין מיט זיי, גיין צו אים, אים ליב האבן כלשונו, ליב האבן משפיע א', ער זאל ווערן צוגעצויגן צו משפיע א'. אזוי געס איך, אבער עס איז נישט מער ווי א ווילדע געס. וואס זאגסטו? כ'האב א, ס'איז, ס'איז א, כ'בין אין א ספאט דא וועגן אפאר ריזענס, קודם כל וועגן די שערסט נישט די נעמען, יענער שואל האט געשריבן די נעמען, און זייענדיג אליין א מבקש וואס איך הער אסאך און איך גיי אסאך,

און די צווייטע דילעמע איז אז די ענטפער אויף די קוועשאן איז קאמפליטלי דיפרענט אין צוויי סירקאמסטענסעס. אויב די עלטערן זענען זייער דרוקעדיג און בשום אופן לאזן זיי נישט דעם קינד מאכן זיינע אייגענע טשויסעס, איז עס אנדערש ווי אויב די עלטערן זענען יא מער אופן מיינדעד און אפן און זיי וואלטן אים ווען צוגעשטעלט זיין טשויס און דער בחור'ל האט אפשר א אישו וויאזוי ער קען עס בעסער פרעזענטן פאר זיי. אין אנדערע ווערטער, יו נאו וואט, לאמיר זיך אריינלאזן, לאמיר עס אויסשמועסן. אפאר פוינטס וואס איז וויכטיג פאר מיר. די ערשטע פוינט וואס איז וויכטיג פאר מיר איז אז דער בחור מיט זיינע עלטערן,

ניין, ביידע זאלן זיך פארשטיין, סיי דער בחור זאל פארשטיין וואס איז וויכטיג פאר זיינע עלטערן, און סיי די עלטערן זאלן פארשטיין וואס איז וויכטיג פארן זון,
און די צווייטע חלק איז אז ביידע זאלן זען וואס זיי קענען טון זיך צוצושטעלן איינע צו די אנדערע, נאכדעם וואס דו פארשטייסט וואס איז וויכטיג,
איז גרינגער

אפשר וועסטו הערן עפעס א גוט ווארט, און אפילו אויב דו וועסט נישט הערן א גוט ווארט האסטו מקיים געווען די רצון פון דיינע עלטערן, און דאס גייט מאכן אז דיינע עלטערן זאלן אויך זיין, נעם מיט הב ד דו מאכסט א דיעל מיט דיין טאטע אז ער קומט מיט מיט דיך צו דיין משפיע און דו גייסט מיט אים צו זיין משפיע צוזאמען, און אין די מין טיים פארברענגען ענק אסאך און געשמאק. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא דא אזויפיל פלעצער ווי ס'קען גיין ראונג, און ס'איז דא אזויפיל פלעצער ווי מ'קען פאררעכטן, לייק עקספלעין פאר דיינע עלטערן, פארוואס איז געשמאקער פאר דיר צו גיין צו דעם אדער פארוואס איז שווער פאר דיך צו גיין צו יענעם, און די עלטערן עקספלעינטס פאר אייער קינד פארוואס ענק ווילן אז ער זאל נישט גיין צו דעם אדער יא גיין צו יענעם, זיי מסביר וואס איז וויכטיג פאר דיר, זיך פארשטיין איינער די אנדערע, זיך רעספעקטן איינער די אנדערע און טראסטן אויך איינער די אנדערע, ווייסטו ס'איז טעם פון רייך אין א געוויסע זין און ביידע זענען ערליך, וואס. פארוואס ווילן דיינע עלטערן זאלסט די, קודם כל האט די קינד געקוקט, איך איך האב געקוקט אין די שאלות האט נישט אויסגעזעהן ווי די עלטערן לאזן אים נישט גיין צו זיין משפיע, זיי האבן אים געלאזט גיין, ער איז געווען ביי דעם שבת מיט זיין משפיע, און די עלטערן זאגן נאכדעם זאך העקל גיי אויכעט צו אים, וואס שטערט דיך, וואס וואס באדערט דיך דארט? און איך וועל דיך, איך וועל איבערזאגן וואס דו האסט געזאגט, און תמצית אז די זאך וואס שטערט דעם קעמרע אויף שפיל איז טאקע אזוי וויכטיג אז זאלסט נישט לקבל דעם אז זאל זיין אזא מניעה צוליב צו טון דיין טאטן? כ'מיין ניין דאס איז א שאלה וואס איך וואלט נישט. איז ממילא דאס מאכט מיך טראכטן און אריינקוקן אביסל טיפער אין זיין מעסעדזש ווען ער האט אנגעהויבן, איך האב אסאך אישוס מיט מיינע עלטערן און איך טויש געווענליך פאראדיגמע. אקעי.
סאו ווען דו קוקסט צו מיר פון א פלעינע קאוטשינג פערספעקטיוו, פון א קאנפליקט רעזעלושען פערספעקטיוו, יא, דא רעדט איך גארנישט פון קיין טערעפי, מען רעדט דאך גארנישט פון קיין קאמפליקעיטעד מהלכים און טראמא אדער איך ווייס נישט דיסארדערס, מען רעדט סך הכל וויאזוי מען קומט זיך אויס, אביסל פעמילי קאוטשינג, אביסל פלעינע קאנפליקט רעזעלושען, וויאזוי ווען די קינדער הייבן אן אויפצווואקסן, וויאזוי געבט מען זיך אן עצה ווען ער וויל גיין אביסל אהין אדער גיין אביסל אהער? אגב, יא דאך האסט דאך ליב די אגב'ס אייגנליג, אגב, לויט די טרוקענע הלכה איז דאס קינד גערעכט, בעצם, ער מעג, ער קוקט אריין דעם טרוקענעם שולחן ערוך, די גייסט פרעגן א פשוט'ע רב, זיכער, במקום שלעבער חפץ, די עלטערן האבן נישט קיין שום רעכט אפצוהאלטן א קינד פון גיין צו די פלאץ ווי ער זעט פאר אים איז גוט, און מ'איז גייען פרעגן כל מי און זאגן לאז דעם קינד גיין, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אמת ווייל למעשה איז דא זאכן, יא, ארויס פונעם אגב, למעשה איז דא זאכן וואס זענען באמת אימפארטענט פאר א קינד, פאר עלטערן איבערצוגעבן פאר די קינדער, אסאך מאל איז דא ווען קען איך זאגן גיב א קוק, די צוויי מהלכים קען איך נישט מאכן, ער רעדט.

ווייל דו ביסט געגאנגען צו יענע משפיע. פארשטייסט וואס איך מיין? און ווער אויך איז געוואר פון דיינע עלטערן וואס פארוואס איז אזוי אימפארטענט פאר זיי. אפשר לוינט זיך דיך אוועקצוגעבן אביסל פון דיין באקוועמליכקייט אז דו ווערסט אפילו ווען דו ווערסט געטריגערט אפשר לוינט זיך דיך נאך אלץ גיין וועגן ס'איז דא עפעס א געוויסע זאך וואס ס'לוינט זיך פאר דיין טאטע אדער אפשר וויל דיין טאטע בכלל נישט דו זאלסט גיין איך וויל אליין גיין אין ר' דוד דיין קאמפעני, האט דיך געוואלדיג, האסט דיך געבענטשט, האסט דיך א גוט געשען מיט דיין טאטע, זיך, האסט דיך זיכער זיין פרייליך, אבער ס'קען זיין אז די גאנצע זאך הייבט זיך נישט אן, ס'קען זיין אז ס'איז נישט דא קיין שום קאמיוניקעישן צווישן זיי, ס'קען זיין אז דאס איז די קליינע אישוס וואס דארט איז דא, און און מ'רעדט פון סאך סאך ערגערע. אז מ'געסט שוין, לאמיך געבן נאך א געס, אז ס'קען זיין אז די טאטע באדערט אז אים קומט פאר ווי די זון ווארפט כעלי' אפ זיין געשמאק אדער זיין דרך,

און געוויסע משפיעים וואס מיינע עלטערן האבן זייער זייער ליב געהאט און זיך געפרייט אז איך גיי אהין, געוויסע האבן זיי אביסל געהויבן די ברעמען, פארוואס דארפסטו גיין דווקא צו אים אדער אזעלכע זאכן, און איך טראכט צוריק וואס וואלט געווען אימפארטענט פאר מיך אז מיינע עלטערן זאלן מיך סופארטן אדער מיטקומען מיט מיך, און די זעלבע זאך פארקערט, איך טראכט צוריק וועלכע סטעפס וואלט איך געקענט טון. צו קעגן גיין מיינע עלטערן און וואס וואס אין די קאמיוניקעישן דארטן וואלט ווען געקענט זיין בעסער און אזוי ווי איך האב דיר געזאגט די פאריגע זאכן שמועס צינק אויס איינער די אנדערע זע וואס איז וויכטיג פאר דיך וואס איז וויכטיג פאר דיך און מאוסט אוו די טיים אויב מען קען נישט אויסשמועסן ווייזט עס אויף טיפערע פראבלעמען און און די זאכן ברענגען עס נאר ארויס אויפן אויבערפלעך איז אויב קענסטו טון עפעס די די, אויב די קענסט נישט טון עפעס דערצו, איז דזשאסט שטייג און גיי ווייטער דיין וועג און איך האב געהאט אלס בחור האב איך געהאט איינמאל וואס איך האב געהאט אזא דילעמע און איך בין טאקע אראפ געגאנגען מיט מיין טאטן צו א משפיע וואס אונז האבן ביידע ליב געהאט, ס'האט נישט איינער פון די ווי איך האב מיך געדרייט. און איך דענק איך בין אריינגעגאנגען מיין טאטע האט אראפגעלייגט דארטן די די א ענליכע זאך גאנץ א ענליכע זאך צו דעם און שוין ווען מיין טאטע איז ארויסגעגאנגען זאגט מיך דער משפיע ער האט מיך געזאגט גאנץ א סימילער זאך זאגט ער מיר געב א קוק דיין טאטע וויל זעהן פון דיך דעם דרך אביסל און דעם דרך און ער טראכט ווייסט ער האט נישט קיין פראבלעם דו זאלסט גיין אויך צו דעם און אויך צו דעם אבער ער וויל נישט דו זאלסט בלייבן

אז פון א דרוש וואס איינער האט געזאגט לא רעב ללחם ולא צמא לשמים כי אם לשמוע את דבר השם זאגט ער אז דער שטייט אין די כללות דער שטייט אין די תוכחה זאגט ער וואס איינע פון די זאכן וואס גייט זיין לעתיד לבוא מען גייט נישט זיין הונגעריג מען גייט נישט זיין כי אם לשמוע אזוי זאגט ער כ'האב נישט נאכגעקוקט יעצט נאך איך וועל דיר נאכזאגן די ווארט האט יענער געזאגט וואס איז די פראבלעם וואס איז די פראבלעם כי אם לשמוע את דבר השם. פארוואס שטייט דאס אין די תוכחה? פארוואס איז עס א קללה? פארוואס איז עס איינע פון די שלעכטע זאכן וואס גייט געשען אין די עיקרי סדר משיחי אז לא ראו לאלעכם נאר לשמוע את דבר השם אז מען וויל מען איז אזוי הונגעריג און דארשטיג צו זוכן דבר השם האט יענער געזאגט וועגן אזוי גייט מען אויסהערן עניוואן אזוי גייט מען אויסהערן עניוואן ביסט אזוי הונגעריג גייסטו אויסהערן עניוואן און ווער ווייסט וואס די גייסט דיך דארט אנהערן ווער זאגט אז ס'שטימט טאקע באמת און דער משפיל, דער, כ'ווייס נישט, רעדנער וואס האט געזאגט דער דרשה האט דאס געזאגט אין א דרשה קעגן עפעס א געוויסע משפיע. אזוי סתם, א חבר האט מיר דאס נאכגעזאגט די וואך. און איך טראכט צו מיר, און ער האט געזאגט ממילא געב א קוק, מען גייט הערן פון יענעם, מען גייט אפילו הערן פון יענעם. און איך טראכט צו מיר, האלא, דער זאגט, דער זאגט אויף דיך אליין אויך, דו זאגסט אזוי דעם גאנצן דרשה, עס קען זיין מען קומט אויך צו דיר און דו ביסט גאר דער זייט פון דער קללה און יענער איז דער כאילו איך ווייס נישט וואס די אמת איז אבער לכתחלה איז אייביג בעסער צו גיין צוזאמען מיט די עלטערן און מיטארבעטן מיט די עלטערן ס'צאלט זיך אייביג אויס אין די לאנג טערם אבער אסאך מאל אויב די עלטערן פארשטייען דיך באמת נישט און דו האסט ערליכע אידן

איך האב עטליעסט גערעכט איך אויך נישט שפרעך פון משפיע א' און משפיע ב' זיני כ'האב דאך אויך אט געזאגט פון משפיע ג' און ד' פארשטייסט? יא אקעי. עט די ענד אוו די דעי לאמיר רעדן פון א פערסענעל פערספעקטיוו לייק ווי ברייטער מען איז און מען גייט צו מער מענטשן ערליכע אידן וואס זענען יא אמאל מענטשן איך דערנעם און דא אמאל נישט כ'מיין היינט לאמיר זיך האלטן צו אננעמען. היינט זעמער נארמאל לאז

אבער בכל אופן זאל עס זיין קורץ און קלאר. אזוי טענה'ט דער צ ז, און ער ווייזט אפילו בשעת מעשה מיט די הענט ווי קורץ עס זאל זיין. שאדט איך קען עס נישט איבערגעבן. וואס איך קען אבער יא איבערגעבן איז די נומבער ווי צו מאכן אן אפוינטמענט מיט רבי יוסף ז ל, וויטש איז, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן. א גרויסן שכוח ר' יוסף זאב. שכוח פאר דיר. יחד כולם הודיע ומליך ואמורי א גרויסן שכוח.
יא, נאמבער זיבעציק.